Atutan kan i ceih hnga dingmi cu zeidah si lai kan ti si ahcun siangbawi te an rak phanh hlan ah Laimi nih Chinmi nih ca kan rak ngeih cang nak kong kha tutan ah tlawmpal te sharing vun i tuah ka duhmi a si i Hi kong hi a theimi zong tampi kan um cang lai nain a thei rih lomi upa kan si ah ngakchia kan si ah an caah khan sharing kan vun i tuahnak caan kha si hlei ee. Hi hi kong hi zeiruang ah dah chim ka duh ti si ahcun kan siangbawi te an phanh hlan ahhin ca kan ngei lo a timi mino tampi kan um tawn. Cun mino lawng si loin upa zong kha siangbawi te nih an rak phanh hlan ahhin Laimi cu ca an kan tuahpiak chawm ti kha a ruatmi tampi kan um. Asinain hnulei ah a tuanbia tampi a um i Laimi nih ca kan rak ngeih ko nak kong kha atutan ahhin tlawmpal te theih herh ko rua ti kha ka ruah caah tutan zong ah vun langhter ṭhan ka duhnak kha a si. Ia ngaite kan ti ahcun siangbawi te nih hin Ca hi an kan tuahpiak ko a hmaan ko a si na bal tein Laimi cu siangbawi te an phanh hlan ah ca ngei lo kan si ti hi kan thinlung kan ruahnak ah tampi a ummi kha a si. I ca cang kan tuahpiakmi kha a si ko a hmaan ko a si na bal tein kan siangbawi te missionary pawl an phanh hlan ah hin Laimi nih ca kan rak ngei ko tiah An rak tinak kha tuanbia kan rel tikah hin kan hmuh khawhmi a si. I a si kun ahcun biahal awk a ummi cu zeiruang ahdah Laimi nih ca kan rak ngeih ko ahcun cu ca cu kan rak hman ko lo asiloah cu ca kan ngeihmi cu zei bantuk ca dah a si ti kha biahalnak um khawh a si. I atu tan ah khan ca kan relmi chungin Ca kan rak ngeih ko nak kong le zeibantuk ca phun dah a si ti hi meeting biachahnak tiang i an rak tuahmi kong kha atutan ah hin tlawmpal te sharing hun in tuah kan duhmi hna a si. Hi a si ahcun hi kan program kan thawk hlan te YouTube channel kha hi bantuk video uar phun a si ahcun subscribe tuah ko seh Chin History in Culture Researcher timi a si. Hi cucu YouTube channel cu Video tampi hi bantuk Laimi kan tuanbia le kan nunphung kong he pehtlai in kan holh le kan ca kong he pehtlai in tampi video kan chiahmi kha a um i cucu subscribe tuah khawh a si. I subscribe in a ka bawmmi thazaang a ka pemi unau nulepa vialte nan cung zongah lunglawmhnak tampi ka ngei ti kha hika ahhin vun langhter chih zong ka duhmi si. Hi a si ahcun kan program kan thawk hna lai i Missionary kan siangbawite an phanh hlan ahhin ca kan ngeih ko nak kong kha kan vun thawk a si ahcun ca kan ti tik ahhin zeidah a si kan ti si ahcun lusei ca le chin le kachin ca timi kha a si i pakhatnak bik ah lusei nih Mission siangbawi te an phanh hlan i ca an rak ngaih ko nak tehte kha atutan ah hmasa deuh ah vun chim ka duhmi kha asi. Hi lusei kan ti tikah hin a thei lomi zong tampi kan um kho men. Hi lusei kan timi cu a hnu video zongah kan rak chim ṭhan te lai hi. Ka chim ciami zong kha tampi a um. I Lusei Hill timi cu atu i Mizo ram kan timi kha a si. Lusei kan timi cu Mizo kha a si. I zeiruang dah Lusei timi cu Mizo ah an thlen ti si ahcun i uh, a hnuah video zong kan chim te ṭhan lai i a tawinak kan langhter a si ahcun thongkhat zakua sawmriat kum ruk February ni kul ahhin Lusei Hill timi cu phun min a si tiah politics a um caah khan Mizo tiah thlen a rak si. Cu an thlen kum cu thongkhat zakua sawmriat kum ruk February ni kul kha a si. Hi Lusei timi kan ti paoh ahhin chim duhmi cu atu Mizoram a si ti kha kan thinlung chung vun um chih seh ti kha vun langhter ṭhan ka duhmi kha a si. Hi thongkhat zarriat sawmsarih le kum li Kum Mirang nih lusei an uk hna hlan ah an uk hna hlan i kum hleiruk lio ah hin Lieutenant Colonel Thomas timi nih hin lusei le Mirang honlehnak cauk a rak tuah ti si. Hi cu a cauk title ahcun zei a si ti si ahcun Colloquial Exercise in the Lusei Dialect timi cauk kha a rak ṭial i cucu Lusei ram tlawn a duhmi paoh nih khan Lusei holh cawnnak an rak hmanmi a si ti si. I chim duhmi cu Mirang holh in Lusei holh lehnak kha zeitin lai ca a rak tuahmi kha a si i cucu hman a rak tlai ngaingaimi cauk pakhat a si ti zong kha kan hmuh khawhmi si. I chim duhmi cu Lusei kha ca tuak tuk in an rak ngei cang ti kha hika an langhter duhmi kha a si. Cun thongkhat zariat sawmkua kum sarih ahhin lusei holh in RH Seihthat timi nih khan ca a rak ṭial cahmai. Za le sawmthum le pasarihnak ah lusei holh in ca ṭialmi a rak um cangnak zong kha hika ahhin RH Seihat timi nih cahmai za le sawmthum pasarihnak khan a langhter ti ti kha si. Cun a pahnihnak ah Laiholh rak um cangnak, Laica a rak um cangnak, Laiholh kan ti ti si loin Laica a rak um cangnak kong kha kan langhter a si ahcun thongkhat za riat som kua kum kua kum ah hin media AGE Newland timi Mirang bawipa kan ti lai cu mah nih a ṭialmi cahmai zala kul le riat le zala sawmthum pahnih karlak zong ah hin Hakha hawn in Laica ṭialmi a rak um cang tiah a langhter ti si. Cun cucu kan hmuh khawhmi a si. Thongkhat zarriat sawmkua kum hnih kum zong ah hin Assam ram Tura khuapi ah American Baptist Mission Conference an tuah i cu ahcun bia an chahmi Lai holh in ca an rak ṭialmi a rak um cang nak Laica a rak um cangnak kong kha hika hin bia an chahmi a um i zeidah si kan ti si ahcun an biachahnak pakhat ahcun zeitindah an ti kan ti si ahcun Assam ram tlang cung a ummi le Burma ram chung i a ummi Chin le Kachin mi hna caah an ti. Assam ram tlang cung ummi le Burma ram chung i a ummi Chin le Kachin mi hna caah Italian hmang dingin bia an rak chah ti si. Italian kan ti tik ahhin zei dah si kan ti si cun fiang deuh mirang ca an ṭial ning tein kan vun chim si ahcun Italy system of pronunciation of the Roman character timi kha a si i Italy system of pronunciation of the Roman character timi khamh hmang ding in khan a fawinak kan chim si cun Italian hmang ding in bia an rak chah ti kha si cun a pahnihnak ah bia an chahmi cu cucu Italian hmang ding in bia an chahmi cu secretary nih a herhning in siangbawi te umnak kip ah thawngthanh ding in bia an rak chah chih ti si i chim duh bikmi cu hlan lio kan siangbawi te an rak phanh hlan ah hin An hlanlio kan pupa hna an Laimi Chinmi nih hin ca kan rak ngeih cangnak, ca kan rak ngeih konak kha hika hin an rak langhter duhmi kha a si. Hi a bik in sawt thu tu puai kan chim a si ahcun Laica timi hi siangbawi te nih an kan tuahpiakmi cu a si ko, a hmaan ko. Asinain belte in siangbawi te an phanh hlanah Laimi nih ca kan rak ngeih konak, Laica ṭialmi zong a rak um konak kong kha hika hin chim duh bikmi kha a si. Hi hi bantuk theihtlei tete theih na duh ve, hngalh na duh ve a si ahcun kan YouTube channel kha subscribe rak tuah ve law hnu video zong ah khan tampi hi bantuk tete kha na rak hmuh ve le uar phun a si ahcun video kan tuah ciami zong kha rak zoh khawh lengmang si ti kha

Atutan kan i ceih hnga dingmi cu zeidah a si lai kan ti si ahcun siangbawite an rak phanh hlan ah Laimi nih Chinmi nih ca kan rak ngeih cangnak kong kha tutan ah tlawmpal te sharing an i tuah ka duhmi a si. Hi hi kong hi a theimi zong tampi kan um cang lai nain a thei rih lomi Upa kan si ah ngakchia kan si ah an caah khan sharing kan vun i tuahnak caan kha si hlei ee. Hi hi kong hi zeiruang ah dah chim ka duh ti si ahcun kan siangbawi te an phanh hlan ahhin ca kan ngei lo a timi mino tampi kan um tawn. Cun mino lawng si loin upa zong kha Siangbawi te nih an rak phanh hlan ahhin Laimi cu ca an kan tuahpiak chawm ti kha a ruatmi tampi kan um. Asinain hnulei ah a tuanbia tampi a um i Laimi nih ca kan rak ngeih konak kong kha atutan ahhin tlawmpal te theih herh ko rua ti kha ka ruah caah atutan zong ah vun langhter ṭhan ka duhnak kha a si. Hi ngai te kan ti ahcun siangbawi te nih hin Ca hi an kan tuahpiak ko a hmaan ko a si na balte in Laimi cu siangbawi te an phanh hlan ah ca ngei lo kan si ti hi kan thinlung kan ruahnak ah tampi a ummi kha a si. I ca cang kan tuahpiakmi kha a si ko a hmaan ko a si na balte in kan siangbawi te missionary pawl an phanh hlan ah hin Laimi nih ca kan rak ngei ko tiah An rak tinak kha tuanbia kan rel tikah hin kan hmuh khawhmi a si. Hi a si kun ahcun biahal awk a ummi cu zeiruang ahdah Laimi nih ca kan rak ngaih ko ahcun cu ca cu kan rak hman ko lo asiloah cu ca kan ngaihmi cu zei bantuk ca dah a si ti kha biahalnak um khawh a si. Hi atutan ah khan ca kan relmi chungin ca kan rak ngaih konak kong le zei bantuk ca phun dah a si ti hi meeting biachahnak tiang i an rak tuahmi kong kha atutan ah hin tlawmpal te sharing vun in tuah kan duhmi hna a si. Hi a si ahcun hi kan program kan thok hlan te YouTube channel kha hi bantuk video uar phun na si ahcun subscribe tuah ko se Chin History and Culture Researcher timi a si. Hi cu YouTube channel cu Video tampi hi bantuk Laimi kan tuanbia le kan nunphung kong he pehtlai in kan holh le kan ca kong he pehtlai in tampi video kan chiahmi kha a um i cucu subscribe tuah khawh a si. I subscribe in a ka bawmmi, thazaang a ka pemi unau nulepa vialte nan cung zongah lunglawmhnak tampi ka ngei ti kha hika ah hin vun langhter chih zong ka duhmi si. Hi a si ahcun kan program kan thawk hna lai i Missionary kan siangbawite an phanh hlan ahhin ca kan ngeih ko nak kong kha kan vun thawk a si ahcun ca kan ti tik ahhin zeidah a si kan ti si ahcun lusei ca le Chin le Kachin ca timi kha a si. Hi a pakhatnak bik ah lusei nih mission siangbawite an phanh hlan i ca an rak ngeih ko nak tehte kha Atutan ah hmasa deuh ah vun chim ka duhmi kha a si. Ie lusei kan ti tikah hin a thei lomi zong tampi kan um kho men. I lusei kan timi cu uh, hnu video zong ah uh, kan rak chim ṭhan te lai hi ka chim ciami zong kha tampi a um. I lusei hil timi cu atu i mizo ram kan timi kha a si. Lusei kan timi cu mizo kha a si. I zei ruang dah lusei timi cu mizo ah an thlen ti si ahcun i uh, A hnuah video zong kan chim te ṭhan lai i a tawinak in kan langhter a si ahcun thongkhat zakua sawmriat kumruk February ni kul ahhin uh, Lusei Hill timi cu phun min a si tiah politics a um caah khan uh, Mizo tiah thlen a rak si. Cu an thlen kum cu thongkhat zakua sawmriat kumruk February ni kul kha a si. I Lusei timi kan ti paoh ahhin chim duhmi cu uh, tu Mizoram a si ti kha kan thinlung chung vun um chih seh ti kha uh, vun Langhter ṭhan ka duhmi kha a si. Yat thong khat zariyat sawm sarih le kum li kum maraang ne lusei an uk hna hlan ah an uk hna hlan le kum hlei ruk lio ah hin Lieutenant Colonel Thomas timi nih hin lusei le mirang holh lehnak cauk a rak tuah ti si. Hi cu a cauk title ahcun zei ti si ti si ahcun colloquial exercise in the Lusei dialect timi cauk kha a rak ṭial i cucu Lusei ram tlawn a duhmi paoh nih khan Lusei holh cawnnak ah an rak hmanmi a si ti si. Hi chim duhmi cu Mirang holh in Lusei holh lehnak kha zeikantilai ca a rak tuahmi kha a si i cucu hman a rak tlai ngaingaimi cauk pakhat a si ti zong kha kan hmuh khawhmi si. Hi chim duhmi cu Lusei kha ca tuak tukin an rak ngei cang ti kha hika an langhter duhmi kha a si. Cun thongkhat zakua sawmkua, thongkhat zariat sawmkua kum sarih ahhin lusei holh in RH uh, Seithet ti, nih, timi nih khan ca a rak ṭial cahmai. Uh, za le sawmthum le pasarihnak ah lusei holh in ca ṭialmi a rak umnak a rak um cangnak zong kha hika hin uh, RH Seithet timi nih uh, cahmai za le sawmthum pasarihnak khan a langhter ti, ti kha si. Cun a pahnihnak ah Laiholh a rak um cangnak, Laica a rak um cangnak, Laiholh kan ti ti si loin Laica a rak um cangnak kong kha kan langhter a si ahcun thongkhat zarriat sawm kua kum kua kum ahhin mecia AGE Newland timi Mirang bawipa kan ti lei cu mah nih a ṭialmi cahmai za le kul le riat le za le sawmthum pahnih karlak zong ahhin Hakha hawn in Laica ṭialmi a rak um cang tiah a langhter ti si. Cun cucu kan hmuh khawhmi a si. Thongkhat zarriat sawmkua kum hnih kum zong ahhin Assam ram Tura khuapi ah American Baptist Mission Conference an tuah i cu ahcun bia an chahmi Lai holh in ca an rak ṭialmi rak um cang nak Laica a rak um cangnak kong kha hika hin bia an chahmi a um i zei ti si kan ti si ahcun an biachahnak pakhat ahcun zeitindah an ti kan ti si ahcun Assam ram tlang cung a ummi le Burma ram chung i a ummi Chin le Kachinmi hna caah an ti. Assam ram tlang cung ummi le Burma ram chung i a ummi Chin le Kachinmi hna caah Italian hmang dingin bia an rak chah ti si. Italian kan ti tik ahhin zeidah a si kan ti si cun fiang deuh mirang ca an ṭial ning tein kan vun chim si ahcun Italy system of pronunciation of the Roman character timi kha a si i Italy system of pronunciation of the Roman character timi kha hmang dingin khan a fawinak kan chim si cun Italian hmang dingin bia an rak chah ti kha si. Cun a pahnihnak ah bia an chahmi cu cucu Italian hmang dingin bia an chahmi cu secretary nih a herhning in siangbawi te umnak kip ah thawngthanh dingin bia an rak chah chih ti si. I chim duh bikmi cu hlan lio kan siangbawi te an rak phanh hlan ah hin hlan lio kan pupa hna Laimi Chinmi nih hin ca kan rak ngaih cang nak ca kan rak ngeih ko nak kha hika hin an rak langhter duhmi kha a si i a bik in sawt thu tu puai kan chim a si ahcun laica timi hi siangbawi te nih an kan tuah piakmi cu a si ko a hmaan ko asana balte in siangbawi te an phanh hlan ah laimi nih ca kan rak ngeih ko nak laica tialmi zong rak um ko nak kong kha hika hin chim duh bikmi kha a si hi bantuk Theih tete theih na duh ve hngalh na duh ve a si ahcun kan YouTube channel kha subscribe rak tuah ve law a hnu video zong ah khan tampi hi bantuk tete kha na rak hmuh ve le uar phun a si ahcun video kan tuah ciami zong kha rak zoh khawh lengmang a si ti kha a donghnak bik ah cah kan duhmi a si i a hnu video tuah kan i tong ṭhan te hna lai.